एक दिन लंच के समय में खाली कटोरी में रोटी डुमा डुमा के खाइत रहथिन खाइत रहथिन हम पूछलिए "ए, से आइ में तो किछ नहीं अछि कथी संगे रोटी खा रहल छिए तो कहै छथि मैथ के मास्टर छिए भाई हम तो मान लेने छिए कि एहि कटोरी में जे छै से चाय या अ, लिपस्टिक राखल छै ओहिमे हम रोटी डुमा डुमा कऽ खा रहल छियै बोरि बोरि कऽ एरो तू दोनों काल्हि तमाकुल खाइ छले तोरा दोनों के देखने रहियो टॉयलेट लग जाकर चुनबै तमाकुल ओ तऽ हाथमे फ्रैक्चर भऽ गेल छलै तऽ मलहम रगड़ैत रहियै सर की अहूँ

एक्सरे करेला के बाद पता चलल कि फ्रैक्चर तो सिर्फ आंगूर में अछि आंगूर से दबा रहल छियै ने शरीर के यानी प्रॉब्लम चलो आंगूर में आ एक्सरे पूरा शरीर के कोना कोना करवा लेली सार के इहो ने पता चले छो जे दर्द कतऽ रहे छो शरीर में कि आंगूर में कंफ्यूजन भऽ गेल रहे सर ध्यान नहि रहे रहैया की करिए खैर बच्चा सब आइ तोरा सबके हम मैथ पढ़ेबो सर मैथ के नाम नहीं लियो मैथ में त्रिभुज देखत देरी करिया के समोसा के याद आबि जाइ है आ ओकर बाद भूख से एकरा बाजल नहीं होइत रहे छे तोतरा के बाजैत रहे छे रे वा रे बिल्टो हुआ के जनमल गिरगिटिया पोता अपना से मतलब राखल कर बेसी एक दू आ हमर जे लाइफ में जे छै से दखल अंदाजी नहीं कैल कर तू सब हल्ला नहीं कर हम जीरो से शुरू करबे अच्छा ई कह जीरो के आविष्कार के केने रहे आलिया भट्ट राव बॉय सार आलिया भट्ट तऽ अपने वज्रमूर्ख हीरोइन छै तऽ ओ कतऽसँ जीरो के आविष्कार केने रहै सर ओ आर्यभट्ट कहि रहल अछि ओकरा भूख लागल छै ताहि दुआरे ओ तोतरा रहल अछि समोसा के नाम सुनैत देरी एकरा भूख लागि जाइ छै सर कनी हम बाहर जाओ तमाकुल के लेल नहि सर समोसा खाइ लेल बे सही कहलक है हमरा त्रिभुज के देख के हमरा समोसा याद आबि जाइए चुप सार तमाकुल खाय लेल स्कूल के दोगे दोगे भेल फिरे छै आ काल्हि परीक्षा में जवाब नहीं देल भेलो सवाल के सुनलिया जे तू मास्टर साहब के बाप लगा के गायर पैर देलही सवाले गलत रहे तो हम की करतिए सवाल गलत चले सवाल केना गलत रहे रो एगो आदमी लग पचास किलो आटा छै आटा पिसबाबै लेल केना जेतै से कहू अहाँके ऑप्शन एक अछि साइकिलसँ ऑप्शन बी बससँ ऑप्शन सी ट्रकसँ या ऑप्शन डी कारसँ हमरा तो साइकिल पर बेटर रहते क्या बेर अपनो हम साइकिल से आटा जाकर पिसेलो है अहाँ के बाप मसीह मशीन लगेने अछि आटा पीसै वाला है सही तऽ कहि रहल अछि आटा पिसबऽ जाइ छै कि गहूम पिसबऽ लेल जाइ छै ये उत्तर देने रहिए परीक्षा में तऽ सौंसे स्कूल में हल्ला भऽ गेलै कि मास्टर के बाप के गारि पढ़ देलकै गहूम पिसल जाइ छै ने ओना क्वेश्चन कनि घुमावदार छलौ तऽ कंफ्यूजन भऽ गेल ई तऽ किछु नहि मैथ वाला जे पहिलुका सर रहथिन अहाँ से पहिने वाला सर ओ तो और पागल रहथिन यार से कोना एक दिन लंच के समय में खाली कटोरी में रोटी डुमा डुमा के खाइत रहथिन खाइत रहथिन हम पूछलिए "ए, से आई में तो किछ नहीं अछि कथी संगे रोटी खा रहल छिए तो कहै छथि मैथके मास्टर छियै भाय हम तऽ मानि लेने छियै कि एहि कटोरीमे जे छै से चाय या अ, लिपस्टिक राखल छै ओहिमे हम रोटी डुमा डुमा कऽ खा रहल छियै बोरि बोरि कऽ हम पूछबो केलियन कि सर यौ लिपस्टिक में रोटी बोर के खाए म- हम तऽ मानलहुँ कि अहाँ मानि लेने छियै लेकिन लिपस्टिक में रोटी डुमा के खाए वाला कोन बात छै तऽ कहै छै तू गीत नहि सुनने छी हे होठ लाली में रोटी बोर के हुआ हुआ दुआरे हम कहलिए राव रबह से क्या कहै छलै था जे हम नंबर के जगह पर अगर एक्स मान सकै छी तऽ कटोरी में किछु छै ओ किया ने हम मान सकै छी कहै छलै था जे हम नंबर के जगह पर अगर एक्स मान सकै छी लेकिन ओ सर आब जेल में छथिन रबह से क्या रोड पर चलैत एगो मौगी के घर वाली मानि लेने रहथिन रबह कहलखिन जे मानि लिया अहाँ हमर घर वाली छी तऽ हमर बाल बच्चा के संख्या कते भेल से कह देलखिन रोड पर चलैत कहू ओह बेचारा मास्टर साहब के मैथ पढ़बैत पढ़बैत पढ़बैत पढ़बैत दिमाग क्रैक भऽ गेल छलनि नहि सर दिमाग क्रैक नहि छलनि ओ बच्चे से ठरकी छलखिन यार हमरा तऽ लागै है हुनकर कोनो एक्स गर्लफ्रेंड धोखा दऽ कऽ चलि गेल छनि आ सर ओकरा बिसरि नहि पाबि रहल छथिन हर चीज के अपन गर्लफ्रेंड मानि लै छथिन ई बात तू केना कहि रहल छी अरे जहन क्लास में अबै छथिन तहन एतबे बात मानि ले ई नंबर एक्स फलना नंबर मान ले एक्स अरे यार वाइयो तो कह सके छथिन कहलो ने सर महा ठरकी जनमल मास्टर रहथिन यार ऐ पागल मैथ में हर नंबर के एक्स मानल जाय छै यार जहन कोनो नंबर पता नहीं रहे छै तो ओकरा बदला एक्स मानल जाय छै अच्छा से बात छै हमरा नहि पता छले हम तऽ कहियो काल स्कूल आबै छी यार घर पर केओ किछु कहै नहि छौ तोरा आज स्कूल नहि आबै छी सार रोज रोज घर पर से तऽ रोज बैग लऽ कऽ निकलै छै मुदा स्कूल कहाँ पहुँचै छै पता नहि आधा रास्ता में कतऽ चलि जाइ छै हम तऽ देखलियै परसू स्कूल वाला बैग टंगने

कि करबै सर, आइ काल्हि के छौड़ी सब के संस्कारे नै छै। लड़की सब के गलती नै छै, मेन गलती छै माय बाप के। कम से कम माय बाप के ध्यान देबाक चाही बेटा बेटी सब पर कि हमर एक जे छै से बेटी ककरा संगे घुमैया कतऽ रहैया ई बात ध्यान रखबाक चाही। अरे भाई हमरो एगो बेटी देने छथि भगवान रानी आइ तक ककरो आँख उठा के नहीं देखलकै ये बच्चे से संस्कार देने छिए संस्कारी तऽ अछि बहुत अहाँके बेटी रानी अरे भाई नीक संस्कार देने छिए तऽ रहतै नहि संस्कारी आइ उकरिया अहाँ स्कूल आबि गेलियै आ हम तैयार छलहुँ हेँ रोडपर ठाढ़ भऽ कऽ जे फेर अहाँ संगे आइ घूमय लेल मधुबनी जेबै छुट्टी के बाद चलब ना रानी बेटी तो तू अतः की करे छे हे जा बाबूजी अहूँ एतै छियै हम तऽ अहाँके देखबे नहि केलहुँ एगो कहावत छै जहन अपन घर शीशा के रहे तऽ दोसर घर पर पाथर नहि मारबाक चाही